Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuudhe ilmaan oromoo jaalatamuu fi kabajamoo akkasuma hirmaattota siifa naannolee arsii yookiin hordoftoota raabiyaa muhammad har'a tana namoota biyya biyya taa'anii wal janaachanuu jira mitiire kun suuda rabiyaa taa'e kun dubaay kun koyeet kun kaatara akkas akkas akkas biyya faranjillee numa jira waan akkasii soba akkasitti umrii namarraa fixu san isin argisiisuu barbaada akka sobni atillee akka sobdu innillee akka sobu akka beektani kanaaf immoo waan isin naa gochuu qabdan hanga dhumaa dhageeffadhaa bilbicha kana jechuudha itti bilbila amma hello haay of sossobaa kayyaa akkeemi nagaa jirta silaan kan jiru of sossobaa Akki barii wanni si bilbileefi eda tana rafee hin bullee siin ja'a rafee hin bulle suura mana tini ergite suni maa inni jechuun maaluma qaba hin dubbata suuricha. Of sossoba kayya suurichaa tini ergite suni inuma dubbata humaan haasa'a bar eda tana rafee hin bulle waa waa nyaachuu jiru na seetaa sira waa nyaachaa hin jiru akkanumatti taa'utti jira jechuun maaluma na ergite ati qoy irriba na dhoogge suuran

Bar jidduun callisuu hin jiruuti. Suuraa kee addaan harkisee ilaalaa jira. Akka waan inni na bira akka waan na bira ati jirtu wayiiti beekta. Een gororri afaan na guutee siin jira. Isumaan kan liqimsa waa nyaachuun maali jira? Waa liqimsa harta. Gorora kan liqamsu jira haa. Suuricha kee ilaalee ka afaan na guutee. Maaluma Akkasi gororuma suuraa keetiin afaan na guuteen gal liqimsu jira waa nyaachuun maaliif jira miti amma waan siin jiruuf sosobaa kayya waggaa saddeeti mallaqa illee sitti ergee jira waggaa saddeet abjuun jiraachaa jira yoomiin hafuuta amma yoomii warra kiyyatti ergattaree amma kala siirumuu qabaan sitti walalaalfachuu qabna hanga yoomiti haraamumaan suura makaa itti gororeetii waggaa umrii kayya fixe yaaboo duuba haa gallu karaa biyyaa akkam jetta biyyi keenya hin bilisoomne duuba akkamii wallee wallitti yerumuu dandeenya ree aniifati biyya biyya irraa wal jaalachu jirra wallee dhugutti hin jiru bara dhugaa amma deemsee birrii bichaa himiti ka annarraa fixaa jirtu ati umrii tiyallee na fixu jirta nyaacha fi dhugeentii duraan nyaadhullee na dhoogu jirta amma natti cimeera jaalallee kee akka malee maal jettaa Dhaggeef subsuba. Amma tana ni kaana jedhachuu qabda. Hayi birri waggaa saddeetii kan nu waan goone maal bu'aa nu buusta ammaa booda geessan miti amma ni kaana godhadhu. Barri kun dhumatee barri itti aanus dhumatee haga Oromiyaan bilisoomtuu hin danda'amu jetta. Haa dhageessa abbaa kiyya. Waggaa sadde waggaa sadde dogongore jeeti. Umrii tiyya guutuu of dogongorsuu hin qabuuti. Dursumaa anat dogongora qabaati badii takka hin qabdu ati dhiira alga irratti illee galtu ima dhalta ilma ani garuu umridhani bar ilmi kaa dhalamu sii gale miti ilma malee qabrin na galchu hedda ana badii qaba kan halaalaa si jaaladhe biyya biyya kana bira jiru hin jaaladhu ka biyya takka jiru kadhu bayinsa galinsa wal arginu nagaa nabo amma bodi narra hin bilbilin qoshaasha